Бөекбританиядән кайнар сәламнәр. Ни өчен без Украинада сугышта катнашырга тиеш түгелбез, аңлатып китәм. Әле күптән түгел генә Бәйсез Чечен Республикасына Рәсәй җинаятьчел армиясе бәреп керде. Һәм инде анда 250 мең чечен халкы үтерелде. Шуның 42 меңе балалар. Һәм инде бу сугышта безнең милләттәшләребез татарлар да катнаштылар. Ни, нинди гаебе бар иде чечен халкының, чечен балаларының безнең алда. Шулай ук бу э, сугышлар Сириядә, Грузиядә, Молдавиядә, ә инде менә хәзерге көндә безнең милләттәшләребез шушы империя мәнфәгатьләрен яклап, Украинада сугышта катнашалар. Ни өчен без Украина халкын үтерергә тиешбез? Ни өчен без аларның шәһәрләрен җимерергә тиешбез? Украиннарның безгә нинди начарлыгы, начарлыгы тиде җәмәгать? Шуның өчен сезгә мөрәҗәгать итәм. Булдыралсагыз ничек кенә булса да бу сугышта катнашмагыз. Һәм инде шушы сугышка каршы торыгыз. Шул ук бер вакытта Татарстан Бәйсезлек өчен, татар дөньясы өчен көрәшегез!
Без Украина мусульман татарлары уз йортыныбызны, гаиләләребезне һэм баларыбызны Русия агрессиясыннан яклыйбыз. Ул ватаныбызга Украинага һэм анынь халкына бомбалар һэм ракетлар ташлый Һәм бер нәрсәне җимерә. 1552 нче елда Русия дәүләт казнны һәм татар дәүләтчелеген юк иткән кебек, хәзер дә Мәскәү безгә сугыш белән юк итәргә тели. Гөнаһка һәм җинаятькә батмагыз. Аларны хупламагыз. Ус үз ихтиярыгыз белән булсынмы, мөҗбүри рәвештә булсынмы, безне үтерергә, ана җиребезгә килмәгез. Бу вазгыятьтән файдаланыгыз. Хемэн 990 нчы елда әтиләрегез көрәшкән кебек, бәйсез татар дәүләт өчен көрәшегез. Русия империясе безгә дә, сезгә дә дус түгел. Ул дошман, анын бердәнбер сәясәте, үтерү, талау, геноцидлар кылу, урыс булмаган халыкларны мыскылау һәм җеберләү.
Хөрмәтле туганнар, милләттәшләр! Бер елдан артык инде Украинада сугыш бара, кан коела. Татарстанда һәм Башкортстанда бүгенге көнгә 1330 кеше һәлак булган. Бу рәсми танылган мәгълүмат. Әмма чынбарлыкта үлгән кешеләр саны берничә тапкыр күбрәк. Бу меңләгән татарлар һәм башкортлар нәрсә өчен үлгәннәр соң, җәмәгать? Рәсәй Украинага үзе һөҗүм итте, ул һәм басып алды. Украина халкы үз җирләрен, үз дәүләтен яклап сугыша. Ә Рәсәй армиясе оккупант басып алучы. Сез оккупант басып алучы, кеше үтерүче булырга теләмисез бит инде. Ничек котылырга бу үлемнән? Беренчедән, военкоматка бармаска. Икенчедән, теркәлгән җирдә, ягъни прописка булган җирдә яшәмәскә. Өченчедән, повестка дигән кагазьне кулга алмаска һәм аңа кул куймаска. Гел булмаса, бүтән авылга китегез, бүтән шәһәргә китегез. Бу җинаятьчел сугышта кеше үтерүдә катнашмагыз, җәмәгать. Кадерле милләттәшләрем, кардәшләрем! Украина һәм Украина халкы безнең өчен дошман түгел. Ә Рәсәй, ул Украинаны яулап алырга теләүче агрессор. Украина халкы каршына сугышка киткән кешеләр, татарларны мәсхәрәләгән явыз Иван гаскәрләренен бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Сезне пропаганда аркылы алдалыйлар, сез моны үзегез дә бик яхшы аңлыйсыз. Аналар өчен иң кадерле ул үзләре тудырып үстергән балалары. Шуңа күрә үзегезнең газиз балаларыгызны Мәскәү мәнфәгатьләре өчен кол итеп, үлергә җибәрмәгез, коткарыгыз! Татарларның данын халыкара дәрәҗәсендә канга буямагыз! Бу каһарманлык түгел, бу бары тик безнең ата Бабаларыбызга хыянәтчелек һәм оккупантлык дип атала. Акылы булган милләттәшләрем, дошман милләтебезне, динебезне, телебезне бетерү өчен һөҗүм итсә, аңарга каршы торып сугышсак дөрес була. Бу гадел, дөреслек өчен сугышу була. Андый сугышта үлсәң дә оят түгел. Аллаһ ризасы өчен милләтеңне, динеңне, телеңне сакларга тырышып көрәшү гадел бер көрәш була. Карагыз әле, бу сугышта татар милләтебезгә читтән һөҗүм итүче юк. Нәкъ киресе, Әлеге сугыш булса да, булмаса да, милләтебезгә, телебезгә, динебезгә инде күптән эчтәге кара көчләр бертуктаусыз һөҗүм итеп торалар, безне бетерергә тырышалар. Бу коточкыч, оятсыз яланнар белән күрше халыкларга ерткыч хайваннар кебек һөҗүм ителеп һәм аларны төрлечә кимсетүләр һәм интектереп үтерүләр белән башланган сугыш гадел дә түгел, дөреслек өчен дә түгел, безнең милләтебезнең файдасы өчен дә түгел. Беренче булып ерткычлар кебек бу сугышны башлаучылар, саташкан залимнәр, тилереп үзләрен генә сөючеләр, бөтен дөньяга нәфрәттән шартлап агу чәчүчеләр, Минем халкым чын гадел, гаделлекне сөюче булса, мондый оятсызлыкка һәм ерткычлыкка катнашырга тиеш түгел. Саташып яланчыларга иярүчеләр бар икән, тиз арада тәүбәгә килеп бу ерткычлыктан баш тарту юлларын эзләргә тиешләр.

Мин татар һәм мин басып алган ватанны Русия рехнын Украинадагы колониалистик геноцид лампасы булырга рөхсәт итмим. Слава Украине! Татарстанга ирек! Урыс дәүләте гасырдан гасырга башка халыкларны яулап алу, буйсындыру, кимсетү белән яшәгән дәүләт. Кан кою ярдәмендә үз территориясен арттырган. җирле халыкларны талау ярдәмендә үз байлыгын арттырган. Шушы мәңгелек кыргый ил егерме-беренче гасырга да шуның белән килеп керде. Путинның Украинага каршы башлаган сугышы нәтиҗәсендә дистәләгән мең кешеләр һәлак булды, миллионлаган кеше яшәү урыннарын ташлап китәргә мәҗбүр булды, шәһәр һәм авыллар җир йөзеннән сөртелде. Татарлар, кардәшләр, бу безнең сугыш түгел, акылдан язган рус патшасы сугышына йөрмәгез.

Минем беркайчан да бабаларымны күргәнем булмады. Ә әтием үлгән инде. Бары тик сез генә миндә калдыгыз. Сез бит бик акыллы һәм белемле. Безнең чын тарихны яхшы беләсез. Нигә соң мәскәүләргә хезмәт итәсез? Баш иеп, Украинага каршы сугышка барасыз. Сез башсыз, телсез кылар гына түгелдер бит. Рәсәй җиңсә, без барыбыз да бетәчәкбез. Ә Украина безнең өметебез. Без Украинага булышырга тиеш һәм үзебезнең суверенлыгыбызны